Ech begréissen iech dann haut zum 13. Part a Pokémon Go. 13 ass vielleicht eng Ongléckszuel an der gesitt hei, ech hunn en X-Weight Pass krut, ass mëttlerweil mäin zweeten, den éischte gesitt der am nächste Part eng Kéier e bëssen eng Erklärung. An zwar elo duerch de ganz neien Update kanns de och e Kolleg mathuelen, ideal fir eis kleng TL Kommunitéitchen géif ech emol behaapten, an dir gesitt elo hei dat ech, äh, ganz vill ze diskutéieren hat, fir mol e- och äh, mee ze fannen, wieso. Ech krut Freides d'Invitatioun an Dënses war Nextwait fir Verhältnisse vu Pokémon Go ziemlech ongewinnt, dat et sou kuerzfristeg Invitatioune si wëllt goufen och eng Party ofgesot. Ich mengel hei am Land no- net zu gréisst, mee am Ausland hues du vill vun héieren. Da gesäit e lo, dat ech hei den TL Ricky matgeholl hunn beim Krombach, dat ass bei der an der Stad bei der Monteries. Bus Gare nennen ech et mol einfach, déi ganz Strooss do, wann der beim Aldringer lénkser Hand oder rietser Hand, déi Ament wou der kommt, riwwer fuert am Park. Dir gesitt hei, mir waren zu 19 am Endeffekt. Ech muss wierklech soen, deen Invite huet e Reiz, jo, mee et huet awer och e ganz wichtegen. Problem, wann s du Kollegen invitéiers, déi net wësse wou d'Arena ass, well dir gesitt, den X-Wait hätt missten um eng Auer scho starten a mir stoungen hei nach um 13, 10 mol nach ze waarden. Et hat een 10 Minutte laang, da ass een an de falsche Bus geklomm, pipapo, do war ideaalt Wieder, et huet deelweis ugefaang mat reenen, do ass d'Laun natierlech och ganz gutt, mee egal. Mir waren zu zwee vun tl, souz, dir gesitt och hei de Ricky, Hendry misst en hei heeschen. An hien blénkt och e bëssen, wéi e mat mir eben déi Stufe 3 erreecht huet. Wichteg ze soen, Wann dir wëllt d'Kollegen an den X-Wade mat eranhuelen, muss et op d'mannst Level 3 sinn. An ech gi ganz dovun aus, a puer Méint gëtt dat op Level 4 eropgesat, wëll soss einfach jiddweree ka matgoen. Dir gesitt also elo, de Video ass zimmlech kuerz. Ech maachen e ganz spezielle Video eng Kéier hei, fir iech ze weisen, wëll et zimmlech rezent ass. Da hu mer den Deoxys dann och spéiderhin. Ob mer fänken oder net, dat gesi mer dann. Mee Dir wäert elo gesinn a ronn 30 Sekonnen, dat et wäert séier goe mat 19 Mann um Bord. Well dat ass den éischten Ex-Mate mam Deoxys, soss war et ëmmer de Mewtwo. An ech war iwwerrascht, dat ech eng krut, well et war eng Woch, an och déi Woche virdrun, ech wäert zwou Woche laang vläicht een eenzege Raid gemaach hunn, an et war genau op där do Plaz, An dir wäert wahrscheinlech Kapp rëselen, dat ech dann dowéinst en X-Weight krut hunn, nämlech ech hunn e klenge Shiggy-Weight gemaach. Ech perséinlech muss och soen, de System gefält mer dann och net richteg, wann ech jorelaang dofir, also gutt Joer gespillt hunn an elo mol eréischt mäin zweete kréien, dat ech einfach duerch e Shiggy-Weight e ganz klenge Level éinter deen da kréien. Mee huelen mer et mat Humor. Esou kritt de Ricky och seng Méiglechkeet. Ech hat eben ufanks geplangt fir mam Gerrie et ze maachen, de Gerrie ass natierlech vu Colmer-Biissen aus Während engem Schaff dat um eng Auer net sou gutt méiglech gewiescht a last minute de Maledricke nach gefrot, dee war nach sou backup souzesoen fir de matzeman. Dir gesitt elo hei, dat geet zimlech séier, dofir ech wäert och net vill weideres hei lallen. Deoxys muss een era eropleven oder net? Ech tendéieren éischter zu nee, et ass e Sammlerpokémon mat 4 Formen. Ob ech perséinlech mech do och op 4 Forme wäert stierzen, muss ech mer nach fäim iwwerleeën, mee. De Glidd fir en X-Weight mat 19 Mann plus dee ganze Freundschaft-Bonus. Niantic, dir musst wann ech gewinnen eng Kéier och do de System e bëssen iwwerleeën, dat mol eng Challenge ass, well ech, dat ass ee Pokémon wat mer hei just down geet an da ware mer scho fäerdeg. Also dir gesitt vun de Sekonnen hier, wéi méi dir hutt elo méi Videomaterial gesi wéi de ganze Weight gedauert huet an elo gesi mer dann ebe wéi et virua geet. De Ricky dann och Diechkes huet et mol getraff, huet och säi Virdeel natierlech, gesäit et da mol mat wéi deen heiansdo do. Kado den Herr Leschek am Spill. Ech sinn mei Zesummenfaassung dank dem Ricky och zwee Bäll weider krut wëll d'Warem déi Giel waren an der Minoritéit. Mir haten do eng rout Grupp ganz fir sech eleng, déi Blo an déi Giel hu sech erëm fusionéiert. Mer gesinn elo hei den Deoxys dee gesitt pro Wettkampfpunkte 15, 41. Et ass um Endeffekt och d'eenhonschprozentegen an do verroden ech mech scho e bëssen. Ech hunn en effektiv gefong, mee hei war wierklech de Moment, fir d'éischt emol de Prabbeli erëm op d'Säit ze leeën. Hien huet och do de Kapp gesinn, well ech de Prabbeli fir d'Frecken net zoukrut. De Ricky huet da schonn deemoolet gesot, en hätt säi gefong. Hie war scho fäerdeg mam Ganzen, mega hei deen Drockopbau. Mam éischte Ball gesinn der da lo, dat ech dee wäert net direkt kréien. Do war ech scho erëm esou Flashback vum leschten Youtowait, mee wéi gesot, dat an engem spéidere Video mat bësse méi laang, wou mer d'Generatioun eent wäerten och kompletéieren. Déi kënnt November respektiv Ufanks Dezember. Youtube Channel eraus. Op jiddwerfalls schreibt mal an Kommentarer wat dir vum ganze Switch handelt äh, also vum Wiessel handelt halt vum Deoxys respektiv Mewtwo Change. Muss natürlich so noch dem Mewtwo dat Delo fir näicht e Mount dëm gëtt. Ech hun och bëssen Decksweight Valeur dummer der rofgeschalt. Et ass mer och mëttlerweil nemmi sou traureg, also nemmi sou wichteg besser gesot, dat ech wann ech e kréien, wann ech kee kréien. Mee déi Experienz hei war et dowäert an mir hunn en och elo krut, deen hu mer méi. Eng Partie Leit hu guer kee krut an da gesitt een elo hei en 91 prozentegen Deoxysrate an mir si scho bal erëm um Schluss vum Video. Ganz kleng gehal, wëll et wierklech aktuell war an ech do net wëll ze vill eng hallef Stonn ronderëm lallen. Dir hutt et verstan. Shigewait. Ech gläich Deox Six Ex Swate Pass an der kréinen och. Ech soen iech Merci et kucken, nächst Kéier da bëssi méi laang wann Generatioun eent kompletéiert gëtt. Allez maat et gutt an eng schéi Woch gewënscht. Bis dann. Ciao ciao.